Fi di Llio. A fi di Ffion.
A dyma milltir sgwâr! Beudodd hi.
Milltir sgwar ni di Gynarfon a mae yna tua 10,000 o bobl yn byw yma ac un o'r pethau mwyaf amlwg am Gynarfon ydy'r castell. Yn ôl pob sôn, os ydych chi'n byw yn Gynarfon, ydych chi'n cael dod i fewn am ddim, felly dyn ni am roi go ni. Helo! Edw oedd y cyntaf nath adeiladu'r castell yma.
A yn fan hyn, yn 1969, gath fy tywysog Siarl i arwisgo. Os rwy'n dy gol chi o rwla? Ffion, beth ti'n dal o'r fanna? Be ti'n neud fyny fanna?
Da ni wedi bod yma ar blaen efo trip ysgol ac ar sawl achlysur gyda teulu. Da ni ar goll!
Help! Wel, os da chi'n dod i Gynarfon, newch chi ddim methu'r castell. Yn ganol y dre, jyst wrth ymyl y maes, newch chi methu fo.
Mae'r galeri yn Doc Victoria a mae yna amryw o bethau i wneud yna, fel mynd i'r sinema, bwytai, cyngherddau, gwersi offerynnol a mae artistiaid yn dangos eu gwaith. Lot o bobl allan dyna gyfarfod, dwi'n meddwl, ffrindiau yn y caffi mm, neu yeah. just eistedd ar y soffa. O fewn ddiriau'r castell, mae yna um, strydoedd cul bach, a stryd y palas a twll yn wel a pethau. Fanna mae gennych chi siopa bach, fatha Palace Print. A dwi'n licio siopau unigryw fel yeah. Lotion Ren. A mae queues a pethau, just siopa bach. Mae fanna reit neis. Mae o'n neis ar stryd llun mm. o'r mae yna siopa gydnabyddus fel Oes. Double H Smith a New Look a pethau fel e.
Da ni ar y lôn eifion.
Mae'r llwybr yma yn ymestyn dros deuddeg milltir O Gaernarfon i Bryncir neu o Bryncir i Gaernarfon?
Dyn ni'n dod yma i feicio'n aml iawn a mae'n yy... Pan mae'n braf de, dwi'm yn mynd pan mae'n bwrw. Mae well dod lawr I Gaernarfon a mynd o Gaernarfon i fyny. Cyd redeg efo Lôn Eifion am lot lot o ffordd mae rheilffordd Eryri mae o yn mynd o Gaernarfon fe fydd o'n mynd i Port mewn rhyw dair blynedd ond mae'n mynd i Begelert ar hyn o bryd.
Reit, 'dan ni'n barod i gael ras. Ydan, dwi'n mynd i ennill!

Dyma ni yn y Doc Victoria. Mae yna amryw o bethau i wneud yn y lle modern fel bwyta, byw, mynd i'r sinema ac amryw o bethau eraill. Mae yna amgueddfa yma, amgueddfa forol, so dwi'n meddwl bod o'n sôn chydig am hanes dociau Gaernarfon. Mae yna westai yma, mae yna siopa. Yn Celtica mae yna fatha nwyddau ac anrhegion o Gymru a mae'r yym Cantonese restaurant yn reit neis. Mae yna cwch anghyhoel yn Mwnco. Sbïwch. Mae Llio Siôn yn mynd adref o hi. Dwi'n mynd i hwylio wedyn, felly ymunwch.
Reit dda am bwyd ydi? Yndi, a fedrwch chi gael Indian, Chinese... Mae 'na Greeks yna, mae 'na Italian yna. Ac ar ôl noson allan, mae 'na Subway neu kebabs. Coed Helen, un peth ti'n gallu deud am Coed Helen ydi parc. Parc, ie.
O'n i'n dod 'na lot pan o'n i'n fach a jyst, pan o'dd 'i'n braf jyst yn gorwedd lawr. Mae'n braf jyst i fynd am dro a cyfle i ymlacio a...

Mae yna gigs yn digwydd yma bob nos Wener, sy'n pretty cool. A da chi siŵr yn nabod y bandiau o'r hyd maen nhw'n cydnabyddus trwy Gymru gyd.
Mae dyna snicio rhyw 50 munud yn y car o Gynarfon a lan y môr agosa a lan y môr gorau yn y byd. Mae yn braf fod yna ar ddiwrnodau braf efo ffrindiau oherwydd mae'n digon o le a tywod i chi gael chwarae games, mynd i fewn i'r môr a nofio pethau. Mynd i fyny Boncan Dinas os da chi licio cerad.
Mae Caffi Maxim wedi leoli ar y maes a mae yna cakes ffantastig yna. Mae yna sponges, cheesecake. I gael efo siocled poeth neu panad. A ddim eisiau chi eistedd tu allan a edrych ar y maes. Pan mae'n braf. So ni'n mynd pan mae'n bwrw? Ti... Wel, na.
Dwi'n medru chi edrych ar yr holl bwrlwm 'ma sydd yn Gaernarfon.
Hwnna odd milltir sgwar ni. 'Da ni 'di joio'r amser yn Gaernarfon so ŵan 'da ni nôl i fwynhau'r gig.